जार करे बरुआरी बाप रे बाप करे जे हमरा जे ठंडा से दलकैत रहै छलका पूरा देह कपैत रहै छलका आय आ पुतहु सबसँ मांगै छली कमल जे कनिया हमरा कमल दिअ हमरा जाड़सँ रहल नहि जाइ है तऽ हमरा कमल दै छल निकालि कऽ आ ताहि दुआरे हमरा मुखिया जी आइ कमल देलखिन हन आँय अपना दरवाजा पर बजा कऽ आँय अब जाइ छी इएह कमल ओढ़ि कऽ बढ़िआँ जकाँ हम जे हइ

ओकरा दे देब तऽ अपना सब कथी ओढ़ब मोइला हम नहि देलियै हम कहलियै जाउ हमरा नहिए कर बुढ़वा आबिए जवानी खोजिए से नहि पता ये ओहि बुढ़वा के बुआ चलब तऽ अपना सबके मारि देता या अपने घर में राज भोगती ओहिके चलते हम कहलियै बाप रे ई बुढ़वा के नहि देबै कमरा में देखिए केतना ठंडा लगै छै अपन आराम से आग तापे छै बैठल रहू खाना पीना बनो का चाहे नहीं बनो इतना कोई छोड़ देना टेंशन अपना नहीं। सबके कीमत हाँ।

छिनाली हाँ आय तेरा पिलुआ फरता बुझिया आय एक तो हमरा कमल नहीं देलक आय आ हम जे मांगो के लेली के मुखिया जी से से हो कमल छीन लेलक आय ओकरा नीक नहि होतै मौगी के ओहि दुनू मौगी के नीक नहि होतै धोछियाही के दुनू मौगी के नीक नहि होतै हे दीनानाथ हे चौठी चान ओकरा तू भोग कऽ दिया ओकरा ये भोग कऽ दिया ओकरा से नहि भोग होय से नहि भोग होय मौगी सबके आय बुझौता केना कमा लख दुनू मिल कऽ आँय? लिरी बिरी कऽ देलक हमरा लिरी बिरी कऽ देलक आँय? हम छोड़बै नहि हम छोड़बै नहि जाइ छियनि दूगो लोक कहै लए बड़वा हाँ मंसू का भैया अरे गहूम सबके पटेल ही क्यों नहीं रहो तो कहाँ अखन तक बोर्डिंग वाला एको गो नजर में एले हन अरे कोई कए बार घुमि घुमि के एलियन खेती लंग से हम तऽ लेकिन पटा देखबे लेलियै। नहीं केलिए होने एको गो बोर्डिंग वाला के जे अरे, खेती होती पटा सुन ना। लेतिए रहा हम पटा लेलियै गहूँम बुझलियै ना हम्म। तोरा घर पर गेलियै तोरा बाबू के कहलियौ कहलकै हमर बेटा के पता है नहीं कतऽ रहै है एखन हमरो ओनाहिते हमर बाबू हमरा पे लागल रहे आँय केतनो काम काज कऽ लै छियै लेकिन नाम नहि लै है ठंडा पर के कौन है रे हैया हो ढोरवा कका एता कान रहल है बेटा ने ओ कका ओ ओ की भेला किया कान रहल छा रे बउआ सब रे ढोरवा कका रे ठंडी में ठिठुर के हम मर जाब रे ठुठुर के मर जा बुझा कपड़ा लत्ता नहीं है जे तू रे ठुठुर के ठंडी मर में जाबा ठिठुर के आँय? मर आ जाब वो रे। झट्ठा लंगाल छै जकरा घर दुआर रहते एहन सुंदर आ ई झट्टा में आके नुकायल रहते वएह की बात बात हौ? उठत बाहर उठत निकल। उठत बुझा ए बौआ की भेलै हो रे उ घर कोन काम के

जे जल्द से जल्द आ आबू दोसर बात बउआ चल। मुखिया जी के पास गेली रहे तऽ एकटा बेचारा करिकबा कम्बल देलक हाँ। बुझलियै हम्म। आ से दुनू मौगी हमर जे पुतौआ पटैक कऽ आ ओ करिकबा सच से कम्बल छीन लेलक बुझाइ भगवान आइ अरे काल्हि मगर केहन वहाँ- जनाना सब कम्बल छै छीन अरे लेलक ओकरा कहना कुछ कोई नहीं छै हैं समाज के लोग सब हैं जब ससुर के एते तकलीफ देते दोनों मिलके फिर कोई बात नहीं चला एकर अपना समाज के बेटा लोग कोई कहे वाला नहीं है किया समाज से बढ़ के उदाम घोड़ा है छे बनल उदाम घोड़ा समाज से बढ़ के अरे काका छे तू टेंशन नहीं ला तोरा बेटा के सारा बात कर कहावत में है कि सैया भेलै पतबलवा हम त नंगटे नाचब ना आ सएह नंगटे नाचि रहलै मौगी साहब

हमरा बहू के ई मजाल आय ई एते ठंडी छै शीतलहरी चलि रहल छै पूरा धुन लागल छै आ तब हमर बाबू के कादुर कंबल छीन लेलकै हन ओ, ओहो गरीब समझ के मुखिया जी देलकै ओकरा कंबल करके गरीब आदमी है बड़ बुजुर्ग के ओकरा ठंडा में दिक्कत होइत होते सुते पड़े के ओढ़ना बिछौना के दिक्कत होइत होते आय आ से हमर मौगी की केलकै रामा भौजाई की केलकै हन ओकरा बुढ़वा के पटक के कमल छीन लेलकी हन आ जाय छै घर पर त उहे रहते कि हम ही रहबे ए मनसुखा ओ मारा भैया हां हां एला हां अरे जहिना तू हमरा फोन कली तहिना गाड़ी हम पकड़लिए आ धड़ाक से चलि एलिए नीक केला चलेला आहो

कि हमर मुँहके बात मुँहेमे रहि गेल सीधा हम तोरा बापके घरपर छोड़ि कऽ चलि एलियै हम मंगरुआ गेल छलियै समझाबै लए हमरा सबके बाते नहि बनल हम जे फोन करै छियै तऽ हमरा की कहै बाबूके कोनो चीजके टेंशन नहि होइ छै हमेशा करुआ तेल आ लहसुन पका के हम मालिश करते रहै घी मलिदा दे खाना बुढ़वा के दियादनी जे भने बुढ़वा से कमर छीन लेली न तऽ बुढ़वा बुढ़वा कमर ओढ़ के सुते तऽ अपना से बनाइ दे बुढ़वा के कमर ओढ़ ले छी तऽ कितना सुकून माय माय गरम में गरम कमर बड़ा निकल जे पूरा माइन के लिए केता केता है लेटिया के दियो मुर्गा काने में बैठ के काने दियो ने मुर्गी आले ओनाहिते मरते मर जते त हमरा नीक रहत अपना सबके आजादी रहत खाइ पिए के सब कुछ घूमे मुर्गा फिरे रहे के है तो सोचे बा कुछ नहीं हाँ। खाई पिए दे ई- चिकन से आ की करत कोनो चीज नीक नीक के त बनबै छियै त फटाक से ने छिपा लेके जाय मुझे ओकर बाप जे कमा के दै छै मुझे फसक मुंह तो कर मुंह के ढकन टूट देती हां सुतो आराम से मर दियो ने

बाबू देखा बाबू बउआ रे बउआ मंगला रे रे कहाँ तू छोड़ के हमरा चलि जाइ छै रे आ कहै छै दुख में तू रह बाबू बाबू हम तोरा कहिया कोन चीज के कमी केलिया तू जे जे कहै छला से से हम करै छलिया आँय? आ जेना जेना कहै छलहुँ तेना तेना हम चलै छलियै एखन कोन चीजके हम तोरा कमी केलियै रे तू तऽ नहि गलती करै छे लेकिन तोहर बाउ आ तोहर भौजाइ दुनू मिल कऽ करैया बुझले एगो कमल मुखिया जी से मांग के लेली सेहो तऽ फाइन लेलकै सेहो तऽ फाइन लेलकै घर में ढुका लेलकै आ हम जाए अब बताब मंगल भैया की तोरा हम झूठ कहै छलियै अब देखलक तू अपना आँख से

हॉर्लिक्स के डिब्बा सेव मंगा ले लिया अनार मंगा ले लिया संतरा मंगा ले हाँ लिया खो आ देह मटो तोरे खून हो तो देह में बाबू एना नहीं तो चल जे नहीं जता अपन हम- देबू तेन दोसर के देब बुझी जता हम रहे छे ना तता तू रहिया दुनू बाप बेटा तेरा चल आ हम तोरा सेवा करबू तू कथी तू दुनू रहिया अपन अब- स्वेटर पहनिया टोपी लगैया आ खूब हॉर्लिक्स खा के देह मटे आब एक रुपया ने परदेश से हम भेजबू Yes.

माफ कऽ दी लेकिन दोबारा एहन काज नहि करतौ ई जे माय बाप समुद्र होइ है बुझलही सब गलती जे है बेटा घटि जाइ है देखली खटोरि जाइ है एते एकरा पर अत्याचार केलही जुल्म केलही हैं तड़पेलही मारलही पिटली आ तैयो देखी कते तोरा पर माय तें दऽ कहै छै कि माय बाप हमेशा बाल बच्चा के लिए सोचै है बुझली देखू भौजी हमरा देखियौ आबयके कोइ मतलब नहि बनै छल यहाँ पर मला भैया घीच के चल तू समझे जा देखू भाजी हम अहाँके अपन आदमी नहि छी गाँव घरके छी हम एगो नीक बात समझायब देखियौ सास ससुरके अहाँ जे सेवा करबै ने तऽ भगवान ऊपरवला देखै छथिन जेना अहाँ करबै तेना तऽ अहाँके बाल बच्चा अहाँके साथमे करत अगर तकलीफ देबै तऽ अहूँके बाल बच्चा

देखलियै हमरा पुतौहके छिछा बिछा आँय कते हमरा जे है अथी केलकै जाड़मे ठिठरेलकै ठंडामे आँय कम्बल माँझ है तऽ कम्बल नहि देलक एना करबाक चाही सास ससुरके संगे एना नहि करबाक चाही जेनाहिते अपन जाड़ बुझैत तेनाहिते सास ससुरके जाड़ बुझैके चाही ओकरा मदद करियौ जे ओकरा की चाही ठण्डीके मौसममे हूँ? ओकरा बचा कऽ रखबै तब ने जे है घर परिवार नीक जकाँ रहत आ जे ओ बेचारा मरि जेतै ठिठुरि कऽ तऽ लोक अहाँके नीक कहत थूके देत ताहि दुआरे कहै छै अपना सबके जे गलती हमर पुतहु केलक हन ओहन गलती अपने सब नहि करब